Wee, dir huelt mir mäin Ee ewech, schwéieren iech, da gëtt Beef.
An de Ben war bei mir. Ech weess awer elo net, ob de Ben en elo net gesinn huet oder esou, mee.
Ech sinn da verscheidenst driwwer gelafen.

Dat gelift. Wëlls du eis lo accusen? Ja, dat war am Fong mäin Ding, ja. Also ech hu Mir jiddweree waren mol gesinn gucken, ausser d'Butter. Also ech Butter. kann iech Mir soen, wat waren ech gucken.
gemaach hunn.
An zwar si mer an den Admin gaangen an ech hunn do meng Dokumenter gemaach. An d'Lena ass mer Dokumenter. nogaangen. Wat ech fannen, Ja.
zimmlech sus, datt dir zwee do zesumme ronderëm lafe gitt. Zu Ech Bläiweg fannen et gelift. sus, datt du eis accused, well mir zu zwee ronderëm lafen, obwuel jiddwereen zu zwee ronderëm leeft. Wann ja. ech wéinst dem Zige stierwen, da wielt den Zige raus wann ech gelift. Dat ass ähm, dat ass mein Wort zum Sonntag.
Okay, dat gëtt witzeg. Yes, Sir. Ja, das geschieht. Ah, lo mal war den net von. Ich wollte just denke gucken, ob vielleicht irgendwo schon irgendwie eh gestorben ist oder nicht. An den. Genau.
Also de Ben ass ënnen komesch rondrëm gelaf. Ben, wat wolls du do man?
net geduecht. Cheryl an Erik die hun mech ja wo an dauernd gesi gehabt. Ja also ech hun den Zeger oft begéint an den Körper. Also ech kann den ech kann de Steve save, well hin huet quasi genau den nämlecht Task gemacht wie ech. Ech hu keng Ahnung. Keine Ahnung, kann dir halt guer näischt soen. Wann dat net gesi ginn ass, wat wëlls de soen?
De Ben huet nach ëmmer net erkläert, wat en duerno gemaach huet.
Mat senger Planz gespillt, ass dach ganz einfach, éierlech gesot. Da looss en da mol schwätzen. Ech lafen ahnungslos ronderëm, ech kuck mer d'Memboull un. Tja, läit bei O2.
Ass der elo grad bei mir? Jo, ënnen do bei O2. Do, do läit d'Läich. Ech war och grad bei dir an da sinn ech halt erofgerannt, weidergerannt.
Ech sinn och grad meng last Task ënne lénks gemaach.
Stonne méi vill.
Och war fäerdeg. O2 ass wou?
Ähm, ech wees lo net secher. Ech mengen et war de Melvin, vu que dat ech ech hunn ech si farweblann, dat heescht ech weess net genau mat blo a mof sou. Ech mengt et war de Melvin wéinst der Blumm um Kapp, wou bei Also, Däitsch stoung. An de Kierper war et net, well dee war bei mir am Security virdrun, dee fir dee war et net.

Du muss all eenzelt Blat sou mam Joystick nee. riwwer klicken nee. sou, oh, wéi eeklech.
Mat der Maus zitts de dat sou riwwer, dat ass vill méi easy. Ja ok, bon ech menge schonn, mee sinn mer net sécher. Gutt, hu mer da soss e Verdächtegen, ausser de Sam. Firwat mech?
Well se vu virdrun hu mer gesot, du waars deen, deen do vun do erof koum. Wéi vun do erof komm ass? Mir si vun. A waart lo mol, mir hunn Auto do gefixt. Wou waars du dann elo?
Wou waars du dann elo?
Ech war elo Cafeteria zum Schluss.

Ech war do, ech wollt, ech hu grad déi schlëmmsten Tasks viru mer gehat, déi s de kanns maachen, déi wou s de muss déi Knäppecher drécken. Ech kommen an de Ech kommen un erof an de Reaktor, du mëss do grad deng Task un d'Leicht st also du mëss do deng Task, keng Anung, an d'Läich steet do einfach, keng Anung, vläicht ass do einfach. D'Läich ass uewen, d'Läich war uewen vum Raum.

Mee ech hunn keng Anung, Benzin? Okay.
Yes. Okay. Cheryl, dierf ech dech froen, firwat s du bei Weapons ähnlech laang wéi ech bei der Task-Déngens stoungs an d'Taskbar duerno net an d'Lut gaangen ass? Keng Anung.
Dat ass da blöd gaang, well et sech da net gutt gewiert huet. Mee et ass dat, wat ech gesinn hunn.

Wie war da lo alles a Weapons? Ech war am Weapon uewe riets am Download. Ech war beim O2.
An dee rosaten och, voilà, an do loung d'Läich. An déi war zu zwee do, wou ech grad eragelaf komm sinn. Also ech hunn d'Läich nach gesinn ëmfalen do. Ech hätt vläit sollen eng Sekonn méi laang waarde fir d'Faarwe genau ze kucken, mee ech hat gemengt et wier. Ech war am Download, do hat ech guer näischt gesinn, keng Anung.

Oh! Oh!
Okay.
Dat Aha. war do, wo en de Müll rausléist am Storage. Du war ech grad laanscht gelaf, wie war dann do nach? Well ech si grad do laanscht, ech hun Caro nach gesinn do rof goen an ech sinn no riets gelaf do Echt? bei äh, Weapons. Ech hu grad Bensin getankt.

Ech sinn lénks gaange vu Komm, by the way mega komesch, ech hu gesinn dass Komm sabotéiert waren, sinn ech erofgaangen, wollt et direkt maachen a beemol si direkt nees gefixt ginn obwuel ech guer näischt gedréckt hunn. Wou ass d'Läich fonnt ginn? Bei Admin, nieft Admin.
Ech si ganz riets bei den Navigatiounstest vu Komm, sinn lénks gaangen an dann ass de Joël mer vu Storage riwwer gaangen op déi aner Säit do. Wee war dann ënnert Navigation? Also Weapons. Ech sinn ech si grad ënnen an Weapons ge also net Weapons ënnen drënner do Kable maachen. Ech meng dass den ech mengen da ëmmer dass den Nick. Ech meng dass de Joel an an den Erik.
Da report mech.
Mir sinn der lo nach zwee dran oder een? Dat wësse mer jo net. Jo jo, keng Ahnung, mir hu kee rausgewot. Mir missten dann nach zwee dra sinn.